fwy. Swn i'n licio gofyn cwestiwn i Meirig, dwi'n meddwl. Um, chybod efo'r busnes TB yma, wan mae'r uh, Llywodraeth Gynulliad wedi bagio nôl rhywfaint o'n fo. A dwi'n i'n darllen y uh, Farmers Weekly a Farmers Guardian os oes yma. Uh, mae o yn increisio yn Cymru a ffordd yna. A chybod, um, Mae 'na waith calad wedi mynd i ddod, dw i'n meddwl, a bod nhw'n tynnu allan ohono fo rŵan, a mae o ryw fath o union yn bod fi'n boddi'n ymyl y lan ynde. Hynny ydi, dach chi'n anghytuno gyda phenderfyniad diweddara y Cynulliad? Dwi'n anghytuno'n llwyr efo fo. Ia, lle dach chi'n sefyll ar hyn, Meirug? Dwi'n meddwl 'sa chi'n siarad efo ran fwya' o farriers ar hyd y wlad, 'sa nhw, dach ch'mod, 'sa chi'n gweld bod ma' 'na, dwi'n trio meddwl am eiriau gei-ddeud, Ac ofn yn mynd ar y we a bod mam yn gwrando. Na, di mam yn gwrando ar y we, mae'n iawn. Na, mae yna dîn droi ofnadwy di fod o ran badgers. Mae nhw'n, mae bob un llywodraeth ar ôl llall yn deud, o, fe rhaid ni wedi cael gwyddoniaeth yn gywir. Rhaid ni wybod yn iawn bod difa badger sy'n mynd i wneud y job. A da ni yn wlad yma, da ni bron iawn yn mynd yn salach na gwledydd trydydd byd. Da ni'r unig wlad yn y byd sydd ddim wedi cael tu draw i TB jyst. Hyd fedra i ddallt. Yn Seland Newydd, y vector oedd yn cadw TB yn broblem o fanna oedd y possum. Seland Newydd ta Australia, dwi'n gwybod, dim byd o waith. Tydi'r possum yn mynd i cael ei, ddim yn cael ei gyfri yn anifal anwes ac yn rhywbeth mae pobl y trefi yma yn hoff ohonyn nhw. Ti'n be wnaethpwyd? Nethon nhw jyst difa nhw wholesale. Oedden nhw'n gollwng gwenwyn o helicopters. Toi moch gynnu nhw os oedd collateral kill chwada sais. Mm. A beth sydd wedi gwneud Seland Newydd sydd ddim TB? Yn y wlad yma tydy'r ewyllys politicaidd ddim yna i gael warad o. Ond ellwch chi ddim awgrymu na allwch fod angen cael gwarad ar bob un mochyn daear. Na. Ond mae rhaid, pan da chi'n llnau llestri de, go- dim mod i'n expert ar olchi llestri dal de, ond dwi'n siŵr, cyn bod chi'n golchi'r plât de, da chi 'di crafu'r bwyd sbarf arno fo. Dyn pan da ni'n mynd i mewn i ffarm mona cael reactors TB. Ti'n dwbod na fatha ddigwyddodd yn y de na i uh, drychinebus i'r ffarm na lle oedden nhw'n wneud yr llefrith organic a falle de. Oedd rhaid i hwnna golli fuchas i gyd, wwff. Mae'n anifeiliad arall ar y ffarm na oedd yn cynnal TB ar ei ffarm o beryg, ydy. Dyw hyn ddim yn cael ei gyffwrdd. Diolch yn deg ar y badger, cos mae'r badger druan yn dal i ddioddau y TV. Diolch yn deg ar y ffarmwr, a diolch yn deg ar y fuwch. A dwi'n meddwl nes bod yr ewyllys politicaidd neu rhywbeth yn gylch o, ddigwydd eitha'n byd gwell. Felly be da chi yn meddwl ydi'r ateb ar gyfer y broblem hynod o ddyrus yma? Da ni'n lwcus for hyn, yn dydan? yn lwcus iawn o'i gymharu â ffermwyr Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, sydd wedi colli llesi o gannoedd. Dwi'm yn gwybod am faint fyddan ni'n lwcus o hyd 'lly, deud y gwir, achos mae'n dod yn nes, mae'n cynyddu yn Cumbria, mae'n, mae'n, ond mae o 'di cynyddu yng Nghymru. Pan, dwi 'di bod yn ffariar am saith mlynedd ar hugain. Pan o'n i'n dod o coleg, o' 'na chydig bach o DB ar ôl yn y de-orllewin Lloegr, yn Cernyw a Dyfnant. a dipyn bach uwch fyny. Rwan mo dros y wlad i gyd. Sa chi'n gweld y mapiau yma mae'r Llywodraeth yn gynhyrchu, efo coch yn ardaloedd lle mae TB a melyn lle mae dipyn bach o TB yn y llall ydy. Mae'r coch yn jyst dod i fyny fatha ton, fatha môr yn cripio fyny slo bach amdano ni. Dach chi'n meddwl, Margaret, weithiau bod na ormod o bwyslais ar Lles anifeiliaid yn hytrach na cynhyrchu bwyd. Lles anifeiliad dim anifeiliad fferm dach chi'n meddwl? Yn union, ia. Cos da ni'n gorfod llenwi ffurflenni ar ffurflenni a gorfod gwachod yr ôl yn hanifeiliad. Hynny ydi, bod yna ormod o reola yn lle bod oh. ffarmwr yn cael rhyddid i gynhyrchu bwyd o safon. Bendant. Mae, mae, mae hyn amlwg, tydi, fe chi. A politics dy gyd, dyd y gwir, de. Um, mae, mae nhw'n trio chwarae gêm, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd, er mwyn, os na i ddeud na am hyn, gair bath arall lle yn lefo, a dim ots gyda amdan y ffarmwr, a dim ots gyda am gwartheg odro chwaith, dwi'n meddwl, dim ots gyda nhw am ddim byd, ond rhyw ddwrnod fydd na ddim llefrith ar y silff. Mm. Ac adag hynny, mi fydden nhw yn dechrau swyddoli. Pen Llŷn 'da chi Vic? Ia, wedi bod yn lwcus tra fues i'n gweithio efo'r NFU wrth gwrs, doedd 'na ddim llawer o DB o gwmpas. Ond, y'ch chi, dach chi'n meddwl, dach chi 'di sôn fan hyn am lles yr anifail, o'dd lles bobl yn dod i mewn hefyd dydi? A ma' hwnnw'n mynd yn eilradd weithiau i weld neu dach chi'n teimlo bod o 'lly. A dwi licio be do Meirig yn fan'na am Ti yn dry a wch chi mae rwy'n sio ti yn trwsus go lew mor nista'r ffens wan ond maen nhw'n mynd i gael splinters yn rwla rhyw dro dyn. Ac o ran Undeb Amaethwyr Cymru, ydach chi 'di cael profiad o hyn? Wel na, ni 'di bod yn ffodus iawn unwaith eto yn Sir Gaernarfon ynde, yy ni 'di bod yn lwcus iawn bod 'na ddim achosion mowr 'di bod yn cymryd lle yna ynde. Yy ambell i yy warthegyn yn cael ei ddal efo TB ac yn gorfod cael ei ddifa wrth gwrs ynde ond dim bushesu cyfan fel petai ynde. Ond mae'n siomedig iawn i feddwl bod John Griffiths, 91 dwrnod yn gynt, wedi pleidleisio o blaid y cynllun yng Ngogledd Sir Benfro ac wedyn yn dod i cael y swydd fel y Gweinidog yn gyfrifol am Iechyd Anifeiliaid ac yn penderfynu wedyn i aros a phenderfynu ym mhen amser eto ar ôl astudio'r dystiolaeth wyddonol eto. Ar ddiwedd y dydd, dyw'r dystiolaeth wyddonol ddim wedi newid ers pan nath e bleidleisio 91 Ond ydi'r dystiolaeth wyddonol yn ddigon cryf fel mae o i gyfiawnhau lladd gymaint o foch daear? Os i fi'n deall yn iawn, mae'r ystadegau yn dangos bod 'na bod 80 y cant o foch daear yn dioddef o'i gymharu gyda ugain y cant o wartheg mewn bychusine. Mae'r ffaith 'na, yn y marn i, yn yn yn ddigon, dylse unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r peth fod â gwilydd ynddo fe, bod yn fodlon i fochyn daear barhau i ddiodde'. A ch'mo' marwolaeth o TB, dio'm yn rhywbeth rhwydd sy'n digwydd, o, jiw jiw, mae 'di mynd yn dost nawr, neith e farw yn gwbl orie, job done. Na, mae'n diodde' am ddyddie os nad wythnose, yy falle misoedd, ond beth i fi'n wybod, ynde? Na, blynyddoedd. Yn i- a chi? A wedyn, so, ar ddiwedd y dydd, ma'r diodde' faint 'na i fywyd gwyllt, ynde? Sam byd gwell da ffarmwr na cael, cael um, set iach o foch deiar ar ei dir e ar ddiwedd y dydd. Neu mae'n cadw, maen nhw'n territorial, mm. felly maen nhw'n cadw'r moch deiar sydd wedi cael ei uh, hintio o ddiaru daliad o'r bethau. Mm. Felly, cyflolau chi, Miri, beth di'r ateb? Achos mae rhaid bod yna ateb yn rhywle. Wel, mae rhaid, tydy'r gweloniaeth ddim wedi cael ei sicrhau yn dda, cos bob Bob tro mae rhywun yn trio... Dwi'n dwi n, dwi n meddwl bod yr, uh, be oedd yn, yn fwriadu wneud yn Gogledd Sir Benfro, oedd penderfynu os oedd Diva Badgers yn mynd i ddwad â'r peth i ben neu gwir, cos oedden nhw'n mynd i wneud o mewn treial a gweld be oedd yn digwydd. A os oedd o'n digwydd, os oedd pethau'n gweithio allan fel swn i'n feddwl fysa nhw'n gweithio allan fysa'r achos y TB, achosion TB yn mynd lawr yn yr ardal yna, o'n nhw'n mynd i ledaenu yr cyl wedyn i'r uh, gweddill o Gymru. Ond uh, heb i ni, mae'n fatha gafal mewn dalan poethion dydy, gafelwch chi mewn dalan poethion a gafal ni'n dyn nhw'n chi'n closgi, ond rwan da ni jyst chwarae fo hyd mm. a da ni'n cael yn mm. closgi de. Neu gwir, tydy, y rheswm tydy'r ewyllus politicaidd yma, de, does na'm, does na'm perig dynol o DB mewn gwartheg fel oedd estalwm pan gychwynnwyd rheoli TB yn y tri degau, oedd teuluodd yn colli plant oedd tada, mama. Gwnewch chi fy myntydd a sbio, mi welwch chi i hyn fan 'no ar y